Rubirubam. Zakon podlosti. Aha.
Sen bilen ýazaly diýdiga. Işdämi açylla? Oo. Tersine bolmaly da ol indi. Öňem biri aýtýa. Näçe ýanam ol işdämi açylanok diýip. Ýo men diýýä, iki çanak iýdim, haw dogruman ýöne işdäm açylanok. Aslynda bar ya iýmek bar ya. Dünýäň iň gowy lezzetleriniň biri ha. Hawa. Bagtly edýär adamy. Sen bagtlymy? Hawa.
Ýöne Ol görnüp dur.
ýakynda He, bir men bar ya iki gün boldy Aşgabada gelip işlem bilen bolen. Men hem diýetan neme etdim. Şu wagt Şeýlemi? sen bilen dograma diýip bolýar. Ýöne gidemden soň ýene başlaryn inşallah.
Näçe kile? Aýyrdyň diýeýin. Ýedi diý şu wagt indi azaldymdyr ýene. Şeýle. Ýene bir kile zat alandan bolmagy mümkin. Gowa sen. Näme onda? Me ýo mesele bar ha, zat däl. Horlanjak bolmagam däl. Mesele şu durkunda durmak üçin hem diýete gerekde. Hawa. Ondan plýusa gitmezlik üçin. Şoň üçin. Lezzet alýaňmy zaldan? Koneşna.
Ýa diňe etmeli diýip edýäňmi? Trenirowkada bar-a zalda. Men iň rahat aýdym diňläp bilýän ýerim trenirowka. Nauşnikde.
Hawa.
Hatda bar-a, geň görýär käwagt trenerim adym. Halk aýdym diňläp trenirowka edýän wagtym bolýar. Medlenne, piano aýdym diňläp. trenirowka. Şo wagtky e, ruh ýagdaýym, e, içim e, şu mod diýilýär. Hawa. Şo wagtky modum näme aýdym isleýän bolsa şony diňlemeli. Hmm. We o meni bagtly edýär. Gözüme geldi şu wagt. Hawa.
Munça eziýet bolarmy, kalbyň lezzet alarmy, örtemekden ýada meni, ýada meni. Şol aýdym kän diňleýärin. Ýeret näme?
Halk aýdym däl aýdymlara halk aýdymy diýýärler bilýäňmi şony?
Hiç pikir etmedim. Awtory kimdigi belli bolsady halk aýdymy diýip ýörler. Hmm. Köne aýdym bolsa meselem. Hmm.
Hiç pikir etmedik zadym. Gowmandan öz ýagdaýlaň. Hawa. Käwa çeýle bir gürrüňler edýäs sen bilen bilýäňmi? Telefonda. Bir sagatlap zaýa gürleşýäs zaýa. Men edýän keşke Şony halka ýetirip bolsa, nähili gyzykly gürrüňler gidýär. Hawa. Hiç hili taýýarlyk billäl-ä. Hawa. Şol aslynda-da ýöne hemişe-de e, gelen wagty Hawa. bu gelşik ýaly berseň gowy. Hmm. Kän repetisiýa ediberseň meselem. Arada bir gowy neme e, gabat geldi. Aktýorlyk ussatlygy barada. Hmm. Neme diýýär? Aktýoryň birinji zadaçasy diýýä, repetisiýa edendigini görkezmek diýýä. Mysal üçin, gapy açyldymy, şoňa birden seretdimi, şony birinji gezek digini bermeli ýa şoň. A sen açyljagyny bilýär aktýor. Repetisiýa etdi 100 gezek meselem. Iň kynam şonda diýýär. Iň kyn, oň üçin gaty güýçli aktýor bolmaly. Şol emosiýa žiwoý bolmaly. Aktýorlar iki topara bölünýär bilýäňmi? Biri gaty girýär-de ynanýar rola. Hakykatdanam özi, mysal üçin Çary Şangul Pahyr şeýledi. Ynanýardy rola. Kimiň roluny berseler, men kän gezek gabat geldim, kulisa geçip, Biz ýaňy talypdyk o wagtlar. Roluny oýnap, kulise geçip, näçe minutlap özüne gelip bilmän derläp oturýardy. A ýene bir tüýs aktýorlar bar. Olaň ikisi hem aktýor, dogry, olaň ussatlyk bilen ýerine ýetirýärler. A beýlekiler oýnap otyrka näme edip bilýärler? Olar oýnaýarlar. Ýöne dogry oýnaýarlar. Ynandyrýarlar. Mysal üçin, Nämedi? Tö töra Däli domrul. Däli domrul oýnanda bütün halk aglap otyr bolýan ýüzüne öwrülip. Nätdim diýip gözüni gyrpyp bilýär-de. Bä. Ýöne roluny dogry oýnaýar. E olam rugsatly.
Rugsatly, kanyýeşna.
Sen asyl okaňda aktýorlyk okadyň-a? Hawa.
Onnoň aýdyma geçdiň. Ýa asyl instituda gireňde aýdymçy boljagyňy bilýärdiňmi? Instituda giremde bar-a, hemme talyplar oturtdylar. Birinji kursda. Ýaňy başladyk okuwa. Goşgy okap bilýän barmy? Men. Andan. Aýdym aýtmaga höwesli bolup aýdym aýdýan barmy? Men. Andan tans edip bilýäňiz barmy? Men bolup otyrda hemmesi. Men bara sungatyň hemme şahasyna aşyk bir adam. Men aýdymçy bolmasam hem gynanmazdym. Ýöne bir hili ykbal meni şu tarapa iterdi we e, aýdymçy boldum. Ýöne men başda şu diňe şu folkloryň bir gyrasynda durup tansa goşulsamam bagtly bolýardym. Men hakyky talyplygy Medeniýet institutda geçirdim. Gaty gyzyklydy. E şonda-da tanyşdyk öýdýän seň bilen. Hawa.
Ýaňlanýarymdan öň tanyşdykmy kaka? Şo ýaňlanýarymda. Hawa. Baş başda bir şonda görüşäýdik öýdýän. Ondan ondan öň bir bäsleşikde sen utuldyň-a, aýda şu zatlary. Ýok. Aglap gaýdan gaýda, gerçi iki goç ýigitdi. Näme bu takowo?
Ay men hemişe pökgüje dümen şonuň üçin meni gatnaşdyrmaň. Yok sen o wagt.
Ya sen diktir boldun mu şonda? Ahmal. Ha şey deyip owadan da ya. Gerçek deyip. Bu menden. Onu ana men şu döwür aydymlar aydym okdum. Gerçek yit koç yit bäsleşigi geçirildi. Menem institutdan ya birinci ya ikinci yıl talipdim. Gatnaşdyrdylar on iki sany ýigitler, her institutdan baran ýigitler. Eý, şolaryň içinde-de Gran Prini maňa berdiler. Men boýumam kelte diýýär. Begenýän şoň her gezek ýatlamda. Ondan soň ýaňlanýarym, ol bul şeýdi. Sen mi aýaňlanýaň? Men şony alynýaryn, men alyp bardym o. Hawa. Iki müň üçünji ýylmy karaý? Iki müň dört müň? Wideosy bar mende, gysgajyk görkezeýin saňa. Iki müň dört mükä? Ýok.

Gowy ýatlaň Hah olar. gowy günler o teatr aý bu sereda syn Sag ol. sungat aba bu ýeri näl gowy hä sahnasyna barýaň welin Sag bol. gowy duýgular bolýa. Kän zat öwretdi şu Molanepes teatry. Hawa.
Teatr dünýälere sygmaw sende-de şeýlemi?

Garaşýan adamlardan gowy kommentariýa geldi begendim. Sözüni sen ýazdyňmy? Özüm ýazdym hawa.
Ýazýan ekeniňä.
Şamyradam maňa şeý diýýär. Sen özüň gowy ýazýaňa diýýär welin bilemok käbir käwagt bolýar. Käwagtam ýazyp hiç ýazyp bilemok. Eje aýdyma sözi bir ýyllap ýazyp bilmedim durdy. Ondan soň Gülşirin kömek etdi hanyma i ýazdyk. Ýöne bu aýdym birden ma baýramdan goç şeýle aýdym bar diýdi. Birden bir iki günüň içinde ýazyldy.
Indi bar şu meňzeşim aýdymy meňzeşim aýdym barada Bülbül hanyma hiç zat diýmedi. Her kim bar maňa başga nu sen düşündüňmi meni? Ýöne bu aýdyma bu sözleri ýazmamyň sebäbi meň bagtsyzlygym ýa men öz meňzeşimi gözleýänligim däl. Men e, şuňa meňzeş aýdymlar diňläpdim bir iki sany we gowy görýärdim, näme üçindir bilemok. Kän ýyllar mundan öň we şu wagtam şuňa bir hili neobычный tema da. Hawa.
Ondan e, öz durmuşymda gabat gelen adamlarymyň hem ýüzde altmyş ýetmiş prosendi özüne düşünýän adamy gözläp ýördiler. Hmm. meňzeşini gözleýärdiler we şolary göz öňünde tutdum. E şeýle sözler, e şeýle aýdym boldy. Şeýle gowy gördüm.
Heňem gowy, sözem gowy. Hawa. Beh, men bu gün seni bara, seň gezen ýerleňi aýlaýan. Aý, medeni institut. Şutak geldim, ha.
Şutaýda men bilýän, 4 ýyllap durdum-da. Her ýyl ýykylyp gitýärdim, 4-nji ýyl geçdim ýöne. Men ýat tutdum, her agajyň aşagynda näme bar, nirde näme agaç bar. Ah, haýsy agajyň ýüzünde näme ýazyldy hemmesini bilýänmi? Bir gezek gelemde neme şeýle stendde neme bar eken, goşgy bar eken. Aşagynda Murad Öwezow diýip goşgam ýazýardyň. Bilmedim. Bardy şo ýaly.
Eger bu oglanyň talandynyň çägi ýokmy diýen pikir bolupdy şonda. Men goşgy, men goşga ha düşünýä. Belki ýazardym, Kakamyrat bilen dost bolmadyk bolsaň.
Indi seret. Näme üçin aýtmadyň diýýäň-ä? Şoň jogaplarynyň biri ýa. Ha. To ýest ilkä özüňe ynanmaly. Hawa.
Sende bir zat baram bolsa, ynam bolmasa boş. We kän kän kän zehinleri görýäňde, men men näme diýýäňde galýaň. Ýok, mesele bar-a, aýdymçylyk bolmagam däl, aýdymçy bolup karýerany dowam etmek däl. Ýöne aýdym aýtmak seni bagtly edýär. Hawa.
Rahatlandyrýar.
Aýdym aýdasyň gelmeli. Men hemişe hiňlenip gezýän. Meň ýanyma käbir oglançyklar gelýärdi, aga menem aýdymçy bolasym gelýär, kömek edäýiň, öwredäýiň. Men aýdýan, sen meşhur bolasyň gelýärmi ýa-da aýdym aýdasyň gelýärmi diýýän.

Men hem paçta aýlanyp gördüm. Kän ýyl bäri, ýa iki ýyllap aýdym çykarmadym we hem paçta aýlanyp gördüm, hem paç bardy bir wagtlar bilen. I men fotosessiýa edip surat goýýardym, laý edýärdim. Şo taýda maňa bir oglan şeý diýdi, adyny aýdyp durmaýyn. Sen hem ýöne almyp surata düşüp görmede bir zatlar edä diýdi. I Kakajanyň şul aýdymyny diňledim, Karen. Ol özi çykarjak bolup otyrdy. Beräý şul aýdymy diýip studiýada ýalbardym, bermedi. Men saňa şuňa meňzeş aýdym edip bererin. Şo wagtam Kakajan e, ýokarky etažda öz klipini YouTube-a ýüklap otyrdy. Bilýän men otady oturanyny. Şuny ýaňky şeý diýdi welin bara erbet gaz bilen gitdim-de ýanyna. Bermeseň bolanok, dyzyňa çökerin diýdim. Şul aýdym ber diýende. Ondan ey Murik paýmy da praýylny Murik zat ya tibe zelyu zat diýdi o da. Ey o gaýrat et doganym ber diýdim şul aýdym. Men şeýle ynanýan şul aýdyma diýdim. Ondan gelni bady o da aýtdy da ladna diýdi bolýa beräýsene diýdi zat diýdi. Iş edip yrdyk kakajany. Ve aýdym menki boldy. Ona soň klip etdik. Garaz şeýle boldy. Gowy ýan şu atam diňlesem. Şo döwür ýadyma düşýär. Gowy aýdym. Hmm.
Çaý, kofe. Kofe çaý eli. Çeli.
Sende de ýok däl, mende de köp biziň deň duşlarymyzda da şo döwrüň gaty uly ýyldyzlary, ýa-da Şahruk Han, Tarkan. Hawa. Bularyň täsiri hökman boldumyka diýýän. Şu wagtam ýyldyz, şondan bäri syklap gelmekkä.
Hawa. Saýlamaly bolsa. Bir sagatlyk bir ýere barýar diýeli. Hersi şäheriň bir çetinde. Birine ýetişýäň, haýsyna barardyň? Tarkany görmedik bolsaň.
Ýok, ýene men Tarkanyň ýanyna barardym. Şeýlemi?
Sebäbi
Şahrukhany kän gaty içgin häsiýetini tanamok. Belli bir derejede tanaýan. Ýöne Tarkany görenim üçin bolup biler. Sebäbi bir gün öňünden otelde gije sagat 4-e çenli durdum. Görkezäýiň, saçymda adymam daradyp, eşigimi geýip. Görkezäýiň, bir salamlaşaýyn diýdim welin, hiç hili ýagdaýda görkezmediler. We men begenip yzyma gaýtdym bilýäňmi? Näme üçin?
Meň içimdäki star Şol aňsatlyk bilen görülýän biri bolmaly däldi. Hakyky star bolup göründi şeýle boldy. Sebäbi ol şuma dynç alýar, bimaza etmeli däl diýýärler welin men begenýän şoňa. Şony şeýle goraýanlyklaryna begenýän. Hmm. Şeýle-de bolmaly. Star diýmek, şu diýmek. Ondan soň nähili boldy? Erte biz şu gün e, türkmen palawyny ertdik oň sazandalaryna. Onuň çöre gitdik, zaýatdyk tanyşdyk, zaýatdyk olar bilen türkmen e, saçagyny ertdik, türkmençe etdik hemme zady. Agaç okarada zatda palaw iýdirdik, hormatda. Ondan soň gaýtdyk, ertesi hem şu okaralygymyzy almana bardyk biz otele. Şo wagtam Tarkan çykyp barýan ekeni. Ondan oň ahranasy aýtdy, Düňki siz Tarkan bilen salamlaşmak isleýän oglanlar dämi zat diýdi. Bizem hawa diýdik we häzir garaşyň gelýär diýdi. Bah. Ondan soň häzir ýöne gelenden soň üstüne böküp da edäýmäň zat diýip. Ýok how onýa. Onýa fanatizm ýok how diýdim men hem. Aha. Ondan soň geldi. Şu taýda men bara Tarkanyň ol meni tananok elbetde. Hiç kim men barada hiç zat diýmedi. Ýöne Şoň özüni alyp barşy meni haýran galdyrdy. Hamala diýersiň bar-a, ol meni görmegi arzuw edip ýören ýaly özüni alyp bardy-da, aňyrdan gelşine meň bilen salamlaşyp, gujaklaşyp, Aýratyn surat düşe, dur, dur, aýratyn surat düşeliňmi zat diýip, maňa kän zat öwretdi-de. Hä, başda aýratyn düşmediňiz surata? Ýok. Diňe obşy düşdük, gitmeli welin, Ýo-ýo, aýratyn düşelimi surata zat diýip, özi şeýdip.
Indi şondan bäri men hem şony ulanýan toýda wagtda surat ilişdirdim. Bir begenýär adamlar. Has saňa
ýatda galan täsir eden ýa waka ýa bir ýagdaý ýa bir söz ýa adam ol konsertde bolup biler toýda bolup biler garaz. Gaty kän bilýän men. Bir gezek bir gelneje geldi ogly bilen. Ýaş oglanjyk. Ol oglanjyk Gaty arzuw edipdir. Diňleýän eken, ejesem aýtdy, Myratjan şu oglumyň diýdi, toýuna gelip, ýekeje aýdym aýdyp berseňem bolýar. Hakyňy berjek diýdiler. Menem seredýän şu çysloda iki sany toýum bar. Aha. Ýok, iki sany ne, iki sagatlyk toýum bar. Ha. I o da wahe, men aýtdym gelneje, men 8-den 10-a çenli toýda. Ondan soň çykyp Men parkowkadan maşynymy alyp, siziň diýýän restoranyňyza şäheriň o çetine barýançam siziň toýuňyz gutarar diýdi. Ondan söz bermäýin, umytlandyrmaýyn, jan gelnije gaýrat et maňa, dogry düşüniň diýdim. Men şoňa gaty gidesim geldi, ýöne mümkin däldi. Men olary umytlandyrsam, Barýan çamam toý gutarsa kyn boljak diýip. Toý güni gelip ýetdi. Men şo barmaly toýum bar. Hawa. Gelip ýetdi, biz restorana bardyk. Murad Öwezow çykyş edýärdi, benim arkam öwrülen ol. Şeýden bir aýdyma başlap. Ýahhe jambo he, jambo jambo ýa ýa. Aý aýdyp, zajigaý edip otyryn, ol hem ýanymdaky kömekçi Mergenjan geldi-de. Eline matalar alyp. Agam biz ýalňyş toýa gelipdiris. Aý, nätdiňaý diýdim därew. Kyrk bäş mende aýdym aýtdyk-ow. Telefonyma seredýän bolyn, ýigrimi näçe sany propušenni o toý jaň edipdir. Toý mekan kiçi zal diýip belledipdir. Onnoň Ikinji parkdaky toý mekany kiçi zal diýip bellämzog-a, dogry dämi? Ýok, hawa, ikinji park.
Näme üçindir şo o toýy gürleşenler toý mekany kiçi zal diýip belledipdirler. Bu-da awtomatiçki o toý mekany gelýär. Hawa. Menem bardym, o wagtam sagatlaýyn gidip bar, gidip ýörensoň, haý, syra zala barsaň, hä, dostlarynyň biri sowgat edendir, zat bu kabul edilýär-dä. Hawa. Bu ýagdaý kän boldy, ýöne iň täsin ýerini aýdaýynmy? Şu toý şo gelnejäň toýy. Oppa! O gelneje, Waý, Myrat Öwez bize sýurpriz edäýse diýýärmiş. Ondan soň o toýa gitdim. On bire çenli aýtdym o toýda. Olaram razy boldular. Hawa. Beh. Men aýdýan, Şo taýda bar-a, olaň-a çyndan islemegi, menem şo gidip bilmeýänime gaty gynanmagym. Hawa. Şu pul biziň elimizdäki zat däl-ä oň sazlaýşyna seredä sen. Hawa. Beh. Gaty täsirli boldy-a o. Soňky döwür-ä esasan Myrat Öwezik gidýär ýöne bir döwür Myrat Öz boldy.
Näme üçin şony edenimi özümem bilemok. Şo wagtlar men täzeçe sunata başlapdym, sen bilýäň. Hawa.
I bir zatlary üýtgedip täzeçe edesim geldi. Hawa.
Imiji üýtgetdik. Ondan öň men muny ýaly eşik geýip zynjyr dakynyp ýören oglan däldim, ýadyňa düşýärmi? Sen ýaly akyllyjadym men.
Akyl bar, bar dylaý biraz. Badyr belki ýöne edil koža balyk bilen ädik ýokdy-da. O da o da gaty o derejede başga dereje. Bilemok azajyk üýtgedesim geldi. Eee Şo wagtam öz ýöne şo Men gynanýan sen.
Gynanýan. Näme üçin? Etme diýen bolsam boljak ekeni. Ýöne Murada öz diýsem bolardy. Gynanar ýaly zat ýokmy kadyýan? Yo, on ýal gynan telpek geýip bermok men. Azajyk. Käşkä. Näme üçin gynanýaň? Hmm.
Birinji bilen Murat öz diýip kabul etdirmek kyn boldy adamlara. Kyn boldy ol plan DJ diýen ýaly, öz söz gaty ýat bizden. Ondan kyn boldy, ilki biraz gülüp zat etdiler.

Golumdan tutmasaň ýar diýmek bolmaz elinde ýarygy elbet Hala öýlenýärler bagtly boluň Begenýän bilýäňmi şuna öýlenip bar çykýarlara öňde Hili udaýça getirýän ýaly görýän şony
Nämä begenýän kada bäbek çykýara maşyn Hawa oda oda
Indiki temamyz söýgi. Geçmişdäki ýaş wagtyňdaky zat gürleşen gyzlaň zatlaň bolýara. Hawa. Söýgüler bolýar. Hawa. Şony ýatlaýasa.
Menä ýatlamam.
Ýatlaýas. Menä ýatlamam.
Maýsa gözüni ýumurjak gürleşen. Ýok, ol gizleniljek bir zat däl-ä. Menä bar-a, ýaş wagtymdaky gyzlar bilen men gowy görýän şonýal zatlary saklamagy. Klasda gowumy ýagdaýlaň diýip hat ýazyp berýäň, o-da gowy gowy özüň nähili? Bä. Bu gün näme işler edýäň diýip ýazýan o gyza o-da. Ana soňuny söýgä getirmeli-dä. Klas çat bolýar. Şo hawa.
Telefon zat ýokdy. Şo hatlama çenli öýde dur men bilýäň. Bilbile hemmesini aýdyp berýän we görkezýän. Indi diýjek bolýan zadym, esasy tema başga. Şo geçmişi ýatlaýasa-ha. on bäş ýigrimi ýyl mundan öň biri bilen gürleşdim ondan soň indi biz şony bara şo gyzy ýatlaýandyr söýdýäs aslynda biziň göresimiz gelýän zat bara ol kişi däl ekeni Biziň göresimiz gelýän zat şol wagtky özümiz. Näl bagtlydyk bilýäňmi? Hmm. Ol adamy göresiň gelenok. Özüňi göresiň gelýär. Öz şo wagtky özüňi. Täzeden o gyzy dolap gürleşeňde o bolmaýar indi. Sebäbi nahar sowady, poýuz geç gitdi. Sebäbi şo wagtky özüň adam mydama özüniň bagtlylygyny gözlemek bilen meşgul öýdýän ha. Hawa. Hiç wagt seni şeýle yzarladym da geçmişi. Aha. Sen söýgä gaty üns berýän, duýga da gaty üns berip, ony gaty goraýan adamlardan biri aslynda. We sen kän zady ýeňdiňem şoň bilen. Çyn bolanda bolmalysam şeýlemikä diýýän. Bolmalysy şeýle hawa.
Siziň söýgüňiziň miwesi nähili? Ulalýamy? Hawa. Men seň çagajygyň bolmagyny bilýän günde gaty kän ýyl arzuw etdim. Tanyşlamyň içinde, dostlamyň içinde iki sany oglanyň çagajygy kän ýyllap bolmady we şoň bolanyna şeýle bir begendim. Ikinji arzuw edýän adamymyňam ýakynda oguljygy boldy. Tüweleme, ýaşy süýn bolsa. Gaty kän ýyldan soň. Be. Ýa begenýän. Hawa.
Şol men diýýän-de bir toýlaryň birinde diýdimmi? Bolýan eken. Hawa.
Ynansaň we göreşseň we sabyr etseň bolýan eken. Bermezek Alladan, Ýermezek awçalar diýýär. Bir gezek de kän çagalar bolsun. Edil şun ýaly ýagdaýda oglanlaryň biri diýdi. Bilýäňmi diýdi, iň halamaýan soragym. Näme sorag diýdi. Näme diýsem, haçan köpelýäňiz diýdi. Bilýäňmi diýdi, ondan hem halamaýan soragym bar diýdi. Näme üçin diýdi. Adamlar bar-a, sorap bilýändirin, goşulyp bilýändirin diýip hasap edýärler. Ýöne şuny ýaly soraglarda gaty seresap bolmaly. Seresap bolmaly.
Belki ol ýüreginiň agyrysydyr ol, belki yzatydyr ýa-da haçan toý diýýärler-ä. Ýönekeýje sorag ýaly, bir hili gowy zat soraýan ýaly. Ýöne a belki şondan ol kemsinip ýörendir. Elbetde.
Özüne ýoldaş tapman. Gyz oglan tapawudy ýok. Şoň üçin Seresapja bolmaly şu soralar bilen. Birinji albomy ýatlamasak goýberjek däl seni. Birinji albom gowudy. Albom etmek üçin hiç hili ýagdaýymam ýokdy. Ýöne bir bir hili bir perişde ýaly, melek ýaly biri geldi-de, men saňa albom edip berjek diýdi we albom etdik. Sabir Rizaýew ýazdy hemme pahyr. Hemme aýdymyny. Hemme aýdymyny.
Bäh. Içinde iň gowy aýdym haýsy aýdym diýerdiň öçem? Men hemişe hiňlenýänime neme? Şol aýd albomdan bolsa. Mhm. Gitme janym. Hawa, o da bar.
Men gowy.
Galysym ynanarmyň?

Nijeli.
Tapmadym ardy. Men kasetada diňleýädim da. Ondan ýöne o ol albomdan iň meşhur bolan aýdym hemme hemme adam diňleýärdi. Telefonlarda da diňlenýärdi. Ýöne meni hiç kim tananokdy.
Bilýän. Haýsy aýdym bilýän?
Seniň üçin söýgä göwün bermedim. Söýgä men ynanmadym. Ýyllar boýy boş Bir taksiste şuny men aýdýan. Hudaý sak, Hudaý bar agam diýdim welin, tas urupdaý. Ony nähili sen aýdýaň o unim zat diýip bara. Hiç kim tananokdylar. Ostanowkada durun welin jaňlara şol aýdym. Seniň üçin şu gül zaman diýip jaň gelýär welin. Hiç maňa seredenokdylar-da. Hemem bara e, zvukozapisler, näme prokatlarda bara meň albomym durdy welin. Daşdan käwagt seredip durýardym bileň. Hiç kim alanokdy ýöne. Ondan käwagt özüm baryp şeýt seredip içine şol aýdymçylaryň arasynda meň suratymyň durýanyna seredip gaýtýardym. O ýolam geçmelidä ýöne. Hawa, geçmeli.
Meň aýdymymam gowy görýärdim-de, ol albomdan däl öýdýän. Şatlygy, gamy bilen. Ha, şeýlemi?
Gara saçyň dökülip.

Gara gözleriň seniň seni. Sen menden hem gowy aýdýaň a, goçum. Seret. Berekella. Sen aýdym aýdanda, aýdym aýdanda bir işi biri ökde edýär a. Ha.
Aňsat görünýär şol. E, men hem edibiläýjek-aý şuny, men hem ederdim diýdirýär. Sen aýdym aýdanda ýeňil aýdýaň. Men hem aýdyp bilerdim diýdirýär. Aýdyma ýeňil barýan şony gowy görýän.
Bilbiliň bir diýen sözi bar, ýama gowy görýän. Aýdymy ilki bolmalysy ýaly öwrenmeli diýýär. Mhm. Käbir adam gaty owadan aýtjak bolýar. Mhm. Gaty bezejek bolýar. Mhm. Ilki bolmalysy, mysal üçin

Şul aýdymlar gowy diýeňde biz üçin gowumy şol ýa umumanam gowumyka? Indiki ýaşlaram gowy görermika şolary? Eger şumat biz
şu wagt nähili aýdymlar diňlenýär zat edýär we şu wagtam şony diňläp lezzet alyp duýgulanyp bilýän bolsak diýmek ol aýdym ýaşaýar diýmek bolýar. Şol şu biz üçin şeýle bolaýmasyn şol diňe. Düşünýän adamlar üçin şeýledir.
Seret, säher şemaly bize habarçy ýaly. Şul aýdymy hiç aýtmakdan ýadamadym bilýäňmi. Her toýdadam aýdýan. Şeýle. Gaty kän adamy şul aýdym bilen öýerdim. We olaram beýenýärler.
Çesn aýdaýyn men saňa men şol Murad Öwezi gowy görýärdim. Menem.

Dolanmak üçin gaýtdy. Şo wagtky Murada men söz berdim-ä, men geljekdirin diýdim we hökman gelmeli. Garaş agys, garaş.
Sabyrsyzlyk bilen garaş. Inşallah.
Ol şeýle bolmaly. Bu meň hakyky öz içki dünýäm-ä, o-da o wagtky aýdymlar.